Семен Степанович, хӗрсем патне кайма тухрӑмӑр, хӗрсем патне. Самсон Михалч та хӗрсемшӗн пуҫне ҫухатнӑ пулать. Асту, Марья Ивановнӑна каласа кӑтартсан, парак сана, хӗрсем. Кулассипех сан, Семен Степанович, кулассипех. Ыран спас, ырӑ ҫынсем мунч кӗреҫҫӗ, ҫывӑрма кӗрсе выртаҫҫӗ. Кусем вара вӑййа тухнӑ. Мӗнле йӗрке пултӑр вӑла? Хӑҫан йӗркене вӗренӗ ку чуваш? Вӗрентмелле, Самсон Михайлович, вӗрентмелле. Вӗрентмелле, вӗрентмелле, Семен Степанович. Итле-ха, эс хулана кайнӑ пек менле хыпарсем пур унта? Хыпарсем тен, ним ҫӗнни те ҫук вӗт. Участка сана тухмалла теҫҫӗ, анчах халӑхӗ пирӗн ӑнланасшӑн мар-ҫке. Самсон Михайлович, кӗретне кӑштах калаҫсах ларӑпӑр. Ну, кӗме. Ҫав ҫамраксем патне ҫитсе ҫаврӑнас терӗм те Ну, юрӗ-ха. Вӗсем юрлама чарӑн чухне пулас ав. Атя-ха, Самсон Михайлович, кӗрер. Чей ӗҫӗпӗр, эп пуларан кӑштах хӗрлине те илсе килнӗччӗ. Ну, хӗрли те пур пулсан, темелле пу. Ача кӗрерӗп-и, кӗрер. Да, Марук, Шейлакка, там сонный калаш керек? Лаяш курӑнат Степан Степанович, лаяш. Мӗнле калаттасан вырас пулмалла пулнӑ вырас. Чуваш пекке бар ведет, вырас пек чиста бұрынан. Аван, аван, аван, Степан Степанович, аван.

Комарчиков, яштаки. Шрифтне пыманни? Э. Максиму выльӑр, Сергей. Ашшӗ те он ҫавӑн йышшиехчӗ. Юрать-ха салтак ачисем. А ту пулсан... Да, Начальствӑна хисеп тума пӗлмеҫҫӗ, ҫӗлӗк хывса хисеп тума. Вӗрентмелле, Самсон Михайлович, вӗрентмелле. Вӗрентмелле, вӗрентмелле, Семен Степанович. Сен ӑслӑланаҫҫӗ вӗсем. Ҫапла вӑл. Самсон Михайлович.

Мӗн пуласси пулатех ӗнтӗ, Турӑ ҫырнинчен иртеймӗн. Сергей, хӑратрӑн. Те манран таратнӑ эсселя? Хӗрсем патне кайрӑм, унта ҫук. Эп халь кӑна унта каясшӑнччӗ. Стражник мана ҫӗлӗ килменшӗн вӑрҫрӗ. Мӗншӗн илместӗн вара? Вара кӑштах хисеплемелле ӗнтӗ. Ну, мӗн, ну, мӗн! Пиксӗрӗке кайма тухнӑ-и? Эп юлташсенчен ир юлтӑм. Гирят, манпа калаҫмалли пур илтетӗн-и? Гирят! Ыран тепӗр кун эпир каяс, пӗр каяс пӗринче тӑҫта Ҫӗпӗрлешҫӗне яппунсем патне. Урӑхтен кураймӑпӑр та вӑрҫӑра тен пӗлерӗҫ-и ия? Каласан пӗр сӑмах, вилнӗ чухне сан сӑмахна сӑнса вилер. Мӗн калӑп ӗнтӗ эп сана, Сергей, эс пӗлен вӗт. Пӗлетӗп, ҫавӑнпа мана йывӑр та, Викторшӑн мана тиркетӗн. Юлашки каҫта калаҫасшӑн мар. Чӑнах та ҫав пуян ывӑлӗ Викторшӑн тиркетӗн-и, Еля? Вылять кӑна вӑл санпа, улталать, пӗтерет вӑл сана, Еля! Эх, мӗншӗн чухӑн хӗрсем ҫав пуян каччисене хапсӑнаҫҫӗ-ши? Мӗн калаҫатӑн эс, Сергей, никама та эс хапсӑнмастӑн. Эх, Еля, куратӑн та ӗнтӗ мӗн курмаллине. Авӑ пӑх, еплерех савӑнаҫҫӗ! Ҫул та ҫул савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ ҫавна капсуна тунӑ-и? Чарӑм-ха, Сергей! Эп хам та пӗлместӗп хампа мӗн пулса иртнине. Сана та юрататӑп пек, анчах та Виктортан та уйӑрлаймастӑп. Сисетӗп, чӗре туять, ырпа вӗҫленмест ку япала, сисетӗп! Виле!

Кай тетӗн ӑна кунтан. Ниҫта та каймастӑп. Итле-ха. Эс ак ҫак рычах тутине хӑҫан та пултассӑн тытанса курнӑ-и? Асту, асту! Пӗлтерсен кӑшкӑрса амӑрнисене! Сергей, тупата хай, пӗтеретӗн эс мана. Эх, Тилян, ӳкӗнӗн-ха! А ҫапах та санран хӑрамастӑп. Атя-атя, утларах нумай калаҫсан-тӑр. Тӳрӗ каятӑп. Ҫапах та сан, Виктор, шачу тулӗ-ха.

Атя, кайрӑмӑр, м? Йӗре, кайрӑ мар. Виктор! Виктор! Виктор, что есть? Виктор!

Мӗнпур хӗр ҫасем пӗчӗк туртасса кӑна кӳтеҫҫӗ-ши мара? Ҫак ҫӗр ҫинче ҫукшӑн юратун сумӗ. Йӑвӑнлӑ туратпа юнашар ҫитӗ кӑна.

Кӗҫех каятӑн эп, Рая. Каймалла пулсан каятӑн ӗнтӗ, мӗн тӑвӑн? Еккесӗр эс мана пачахтасна ҫук, Рая. Эс вилнӗ ҫын мар вӗт сана сунма. Кала-ха, пулвӑр-имӗр пӗрле, ӗмӗрлӗхе пӗрле. Ой, ман ҫыврас килет. Каҫӑ сулхӑн паян кӗретӗп эп ерҫен.

Эх, пӗлесшӗн ман чун-чӗн укҫине. Валерий кӗмсӗр пытарать ман манран. Хӑй пуян хӗре пулнишӗн, эпӗ чухӑн пулнишӗн именет-ши? Но анчах та пуянлӑхра мар-ҫке-ха этемӗн телей, этемӗн сӑпай. Тенепе те кунӗн-ҫӗрӗн ҫӗр чакаланма мар, а пӗр-пӗр пысӑк шухӑш, пысӑк идея шутлама килнӗ ҫак ҫӗр ҫине. Эпӗ района юрататӑп. Атамана юратас пулсан, вӑл манӑн килӗшсем пулнӑ пулӗччӗ. Вӑл манӑн пирӗштем пулнӑ пулӗччӗ. Рая! Рая! Ара ҫунат хушса эп тата та вӑйлӑрах тӑрӑшнӑ пулӑттӑм.

Нимле, вырӑна хӑтине сана каҫа килес пирки каласа паратӑп. Мӗнскер чӗчӗнмест-и? Икӗ пырас мар тетӗн-и? Килӗшес ҫук вӑл ман пек чухӑнхи кинь тума. Кирилл, калатӑп сана, вырӑнах туй тӑватпӑр. Мана сансӑр больше ырӑш никам та кирлӗ мар. Нимӗн те кирлӗ мар еле. Виктор, чӑнласах калатӑн-ши эсӗ ҫак сӑмахсене? Чӗре тӗпӗнченех тухаҫҫӗ ши сан сӑмахусем. Улталамастӑн-ши эсӗ пуянсен йӑлипе, Виктор? Эй, кам унта? Тох, тойсан вӗлеретӗп.

Мӗн пулнӑ ара шавлаҫҫӗ? Ӑҫта ҫӳретӗн эс? Ара, мӗн? Тупса кил Сергея шыва. Ара, ӑҫтан тупам-ха эпӗ Самсун Михал? Килӗнчен илсе кил. Тупса килмесен пӗлерӗн. Вара. Тупӑннӑ герой. Чулпа перет кур-ха эсна, а?

Ача Мачоба перетӗн? Самсон Михайлович, эсир ҫак ачана лайӑхрах парӑр. Ӑна тан кӗртес пулать, а то совсем алхасса кайнӑ. Лайӑхрах парӑр ӑна. Атя, Семен, пыр! Ҫык аллине! Самсон Михайлович лайӑхрах парӑр. Совсема хурсем ӑна тулаш. Мана кайнӑ ниҫта та. Ҫык тени сана!

Кунта е вӑрҫӑра. Куртӑм ҫак шухӑша макӑрса йӑлӑннине! Кур пайсӑна, а! Мӗнлерех кавалу? Хӑчи хӑйкӗскен пулсан та пӑхӑнма ӑнтӑ вӑл чӑвашӑн, но не чувайӑн вӑл кӑмӑла! Сӗке, я йӑлӑнса мара, тен, каҫарӗ, мӗншӗн-ха хӑвна пустуй хӗнеттери, ачам? Ну!